mabuku-inĩ maitũ ma mahoya karatathi namba ĩmwe niĩ mwene nĩ njũĩ mehia makwa na wĩtia wakwa gũtikaraga mbere o hingo ciothe Igongona cia Ngai nĩ roho ũrĩa mũthuthĩku, ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte na ĩkahera, Wee Ngai ndũngĩmĩira. Tũthiĩ maratathi namba igĩrĩ. Ndũgũ ciakwa iria nyenda mũno thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa rĩa Ngai, nĩ tũkwĩrwo handũ haingĩ atĩ twĩmenyagĩre mehia maitũ maingĩ na mawaganu maitũ tũmoimbũrage. Na tũtikamagwĩkĩre kana tũmahithe Ngai Mwene-Hinya-Wothe, Ithe witũ wa igũrũ. No nĩ wega tũmoimbũrage na ngoro horeri ciĩnyihĩtie, na ningĩ na ngoro iria iheraga na imũrũmagĩrĩra, nĩ getha tuone kuoherwo mehia macio maitũ nĩ ũndũ wa ũtugi wake, o na nĩ ũndũ wa tha ciake itangĩgereka. O na kũngĩtuĩka atĩ nĩ kwagĩrĩire tuumbũragĩre Ngai mehia maitũ, Tũingĩhĩtie hĩndĩ ciothe, no makĩria nĩ kwagĩrĩire twĩkage ũũ hĩndĩ ĩrĩa tũnganĩte na tũgagomana hamwe, kũmũgatha nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega tũgwatĩte moimĩte moko make, na kũmũgooca mũno o ta ũrĩa kwagĩrĩire gwĩka, na gũthikĩrĩria ũhoro wake mũtheru mũno, na ningĩ kũmũhoya maũndũ marĩa tũgatairio nĩmo, nĩ ũndũ wa mĩĩrĩ iitũ, o na nĩ ũndũ wa maroho maitũ. Nĩ ũndũ ũcio ndamũthaitha. Ithuothe tuge mohoro maya na ngoro theru na mĩgambo mĩhooreru, nĩgeetha mahooya maitũ makinye gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene kĩa Ngai o igũrũ, nĩ tuge ũũ, Ikare thĩ. Ithe witũ mwene hinya wothe na ningĩ wĩ tha mũno, nĩ kwĩhĩtia twĩhĩtĩtie njĩra yaku, tũgakiura ta mbũri ciũrĩte. Nĩ tũrũmĩrĩire mũno maũndũ ma ngoro ciitũ, o na merirĩria macio. Twĩhĩtie maathani maku matheru.

Etĩkĩra atĩ nĩ tũgũtĩkĩra ũyũ, tũtũũre tũkũrũmĩrĩire, na tũrĩ athingu, nĩguo rĩĩtwa rĩaku nĩguo rĩĩtwa rĩaku rĩa mũno rĩgoocagwo. Amen. Ngai mwene hinya wothe Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, ũrĩa ũtenda mũndũ mwĩhia akue no makĩria enda atige waganu wake atũũre muoyo, na ningĩ ũrĩa waheire ndungata ciake hinya na wathani, nĩgeetha imenyithie na ciĩre andũ ake arĩa maheretetwo nĩmakĩrĩrwo mehia mao na nĩmeheretwo. Nĩwe ũkiragĩra na akeheria mehia ma andũ arĩa othe maheraga na ma, ningĩ arĩa metĩkagia ũhoro mwega wake mũtheru matarĩ na mathangania. Nĩ ũndũ ũcio, tũmũthaithe atũme tũhere na ma, na atũhe roho wake mũtheru, nĩgetha maũndũ marĩa tũgwĩka hĩndĩ ĩno mamũkenie, na ningĩ atũme mĩthiĩre iitũ ya matukũ maitũ marĩa matigaire ĩtuĩke mĩagĩrĩru na mĩtheru, nĩgetha matukũ maitũ mathira.

Ĩraarĩ toro, ĩndĩ ngoro yakwa ĩraarĩ o hĩndũku. Na rĩrĩ, nĩ mũgambo ndaiguire wa mwendwa wakwa agĩkomakoma mũrango. Akiugaga, Kairĩtu ka maitũ, mũrata wakwa, gatutura gakwa, o we, o, o, o, o we wakwa ũtarĩ gocuke, hingũrĩra, amu mũtwe wakwa nĩũiyũire ime, njuĩrĩ ciakwa igakĩiyũra ireera rĩa ũtukũ. Ndĩracokia atĩrĩ. Anga ndirutĩte nguo yakwa na njoke ndĩmĩkĩre? Ningĩ githĩ ndiĩthambĩte makinya na njoke ndĩmagwatie gĩko? Ũcio mwendwa wakwa aratoonya guoko kamwanya karĩa ka mũrango, nayo ngoro yakwa ĩroka ĩgĩkundũka nĩ ũndũ wake. Ndĩrokĩra hingũrĩre mwendwa wakwa, moko makwa o magĩtaaga manemane, ciara igagĩtaarĩria ngwatĩro cia rũthingo rwa mũrango, manemane ĩyo ndweku. Ndĩrahingũrĩra ũcio mwendwa wakwa, ĩndĩ-rĩ, we mwendwa wakwa nĩ kwĩyeherera eyehereire, erehereire, eyehereire agĩthiĩ, agathiĩ, rĩrĩa aririe, aririe, ngoro yakwa nĩ kũũrwo ĩrorirwo nĩ hinya.

Arĩa mathiũrũrũkaga itũũra-inĩ itũũra-inĩ marangora, mara- ma- ma- mara- maraninga, marandihia. Ndĩratunywo nguo yakwa ya igũrũ nĩ arangĩri acio, o rũ- o- o- o rũirigo rwa rwa gĩtũũro. Ĩ andũ-a-nja aya a Jerusalemu-ĩ, nĩndamũhĩtithia atĩ mũngĩona mwendwa wakwa-rĩ, mwĩrei atĩrĩ, atĩ ndĩmũcuce nĩ rwendo. Mwendwa wakwa, mwendwa waku kaĩ agwĩkĩte, agĩkĩrĩte endwa arĩa angĩ nakũ? Wĩ mũthaka kũrĩ andũ-a-nja arĩa angĩ othe, we mwendwa waku-rĩ, kaĩ agĩkĩrĩte endwa arĩa angĩ na kĩ? Tondũ wa. Kũa gwagĩtũhĩtithia ũguo, mwendwa wakwa-rĩ, nĩ mwerũ agagĩtunĩha, no we wa mbere harĩ arũme ngiri ikũmi. Mũtwe wake ũhaana ta thahabu o ĩrĩa theru mũno, nacio njuĩrĩ ciake nĩ iria irĩ mĩkumba, na ikaraiha ta ihuru. Maitho make mahaana ta ndutura ciũmbĩte ngikinĩ cia thitima, ta marĩa mathambie na mwĩtha, na mũhandĩre wamo no ũrĩa wagĩrĩire o kwagĩrĩra. Makai make namo matariĩ ta. Ta, ta, ta, ta, tũmĩ, ta tũmĩhonia tũtu, tũtumaine mahuti, ma, mahuti manungi wega, ningĩ ta, ta tũhumbu tũiyũire tũmĩtĩ twa mĩrukĩ. Mĩromo yake no ta mahũa, nĩ ta, nĩ ta, nĩ ta, ait, nĩ ta aitaga manemane rĩrĩa ndweku. Ciara ciake cia, cia, mo- cia moko ihaana ta ngome cia thahabu thecerere tũ, tũkenye, tũkenyekenyi tũrĩa twĩtagwo thumarati, naguo mwĩrĩ wa, mwĩrĩ ũkahaana ta kĩndũ kĩa mũguongo kĩrũme na, na, na, gĩ- na, gĩ- na gĩkagemio na yakuti Nyingĩ ĩrĩa theru. Mĩthimo, mĩthimo yake ĩtariĩ ta itugĩ cia mahiga ma mĩthemba, ma mũthemba ũrĩa wĩtagwo miri, miri, miri, mirimari, ĩhandĩrĩirwo makinya-inĩ ma thahabu ĩrĩa, ĩrĩa ng'emu. Maũthĩ ata, atariĩ ta irĩma cia Lebanoni, agathĩ, agagĩthakara o ta mĩtarakwa ĩrĩa yakuo. 16 Kanua gake aka, aka, aka, aka, akaria ke mũrĩo mũno, na, na, na nĩ mwendeku ki o kwendeka. Ũguo-rĩ, andũ a nja aya a Jerusalemu nĩguo mwena wakwa. Aatariĩ, nĩguo mũrata wakwa ahuanaga. Mwathani nĩ ciugo ciake gĩtoo kĩnĩthĩ kamau ngai amũrathime thank you.

Njĩtagwo Lucy Wakairũ na niĩ ũcio nĩ mwandĩki wa kura yakwa. Ithomo ritũ rĩa kerĩ rĩkuuma thĩinĩ wa Mathayo ikũmi na inya kũrikia kamweri ka ikũmi na ithatũ nginya mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe. ngakĩrĩra Ngai na ngamwĩra mũngĩkorwo mũrĩ ho no tũthiĩ na mbere na thayũ ikũmi na inya ngamũhariga mĩrongo ikũmi na ithatũ nginya mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe rĩrĩa Jesu aiguire ũhoro wa Johana Akĩingĩra gatarũ agĩthiĩ arĩ o wiki handũ ha hataarĩ andũ. Rĩrĩa nao andũ maiguire ũhoro makĩmũrũmĩrĩra na magũrũ kuuma matũũra-inĩ mao. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Jesu aakinyire hũgũrũrũ-inĩ cia iria, akĩona andũ aingĩ, akĩmaiguĩra tha. angĩhonia arĩa maarĩ arwaru. Gwakinya hwaĩ-inĩ, arutwo ake magĩthiĩ harĩ we makĩmwĩra atĩrĩ, Rĩu nĩ kũratuka, na gũkũ gũtirĩ na mĩciĩ ĩrĩa andũ mangĩinũka, ĩra andũ mainũke nĩgetha mathiĩ makegũrĩre irio icagi-inĩ. ikũmi na ithathatũ. Nake Jesu akĩmacookeria atĩrĩ, Matiagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ, maheei gĩa kũrĩa arĩ inyuĩ. Nao makĩmũcookeria atĩrĩ, Tũrĩ o na mĩgate ĩtano na thamaki igĩrĩ. Nake akĩmeera atĩrĩ, Ndeherai ciothe haha. Agĩcoka agĩatha andũ maikare thĩ nyeki-inĩ. Oya mĩgate ĩyo ĩtano na thamaki icio igĩrĩ, akĩrora igũrũ, agĩcirathima. Agĩcoka agĩciĩnyũranga, akĩnengera arutwo. Nao makĩhe andũ, nao othe makĩrĩa makĩhũna. Nao arutwo magĩcoka makĩũngania cienyũ iria ciatigarĩte, makĩiyũria ciondo ikũmi na igĩrĩ. Mĩrongo-inĩ na ĩmwe, andũ arĩa maarĩire maarĩ arũme ta ngiri ithano, andũ-a-nja na ciana matatarĩtwo. Icio nĩcio ciũngano nene.

Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kiumia wa mũgwanja thutha wa ũtatũ. Ngai wa hinya wothe nawe ũhotaga gwĩka maũndũ mothe, nawe nĩwe kĩhumo kĩa maũndũ mothe mega, mũheani, gwatania kĩendo kĩa rĩtwa rĩaku thĩinĩ wa ngoro citũ, na wongerere thĩinĩ witũ andũ a kũgũrũ. kũgũrũmĩrĩra, o na ũtũre, o na ũtũrere na ũtugi wothe, o na ningĩ ũtũikaragie naguo, naguo nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen.

Tũgitĩre, ithuĩ ndungata ciaku, twĩnyihĩtie o hĩndĩ ĩrĩa twagũtha twagũtharĩkĩrũo nĩ thũ citũ, nĩgetha tũkĩĩhoka. kũgitĩrũo tũkĩĩhoka kũgitĩrũo nĩwe, tũtige gwĩtĩkĩra hinya ũrĩa wa mũkũ aitũ wothe, nĩ ũndũ wa hinya wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Ĩno nĩyo thara ya gatatũ, na nĩyo ya kũhoya Ngai atũhe wega wake. Mwathani Ithe, Ithe witũ wa igũrũ, wee Ngai Mwene-Hinya-Wothe, nawe ũtũra, nawe ũtũũraga tene na tene, nawe ũtũtũũrĩtie ũgatũkinyia kĩambĩrĩria kĩa mũthenya ũyũ, ũtũgitĩre ũmũthĩ na hinya waku mũnene. Na ndũgatũreke tũgwe mehia-inĩ, kana tũkinye ũgwati-inĩ o na ũrĩkũ mũthĩ mũthĩ ũyũ, no no ũtũme maũndũ marĩa mothe. Tũrĩke, tũrĩke, me, mekwo o na o ta ũrĩa wee ũrĩaga, na ningĩ twĩkage marĩa, marĩa maagĩrĩire mbere yaku hĩndĩ ciothe, nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Sugudi na Mary Mahoya, na nĩ ngwenda ihinda rĩrĩ o mũndũ oe. Mwanya wa gũcokia ngatho nĩ tondũ wa harĩa Ngai atũkinyĩtie na harĩa aratũtwara. Na nĩ wega tũgĩe na ihinda rĩa kũhoera bũrũri witũ mahinda maya maritũ ma, nĩ tondũ nĩ ma ti itherũ tũkũbatara Ngai. Kwoguo ngĩina rwĩmbo rũrũ kĩbungo kĩmwe na gĩa kerĩ, nĩ ngwenda woe ihinda nĩ getha ũgĩe na ihinda rĩa gũthaithanĩra bũrũri witũ o na ũthaithanĩrĩre mũtũrĩre waku.

na ũgaciatha kũringana na ũrĩa wonaga kwagĩrĩire. Twagũthaitha ũrore na tha ciaku President witũ Uhuru Muigai wa Kenyatta na ona deputy wake uh, Ruto mwathani nĩgetha hinya ũrĩa ũmũhete maũhũthĩre hingo ciothe nĩ ũndũ wa gũtũũria thayũ wa thĩ yothe na ũgitĩri na gĩtĩo ona ũgacĩru wa rũrĩrĩ rwitũ na ningĩ nĩgetha kanitha waku mũtheru wagĩrĩre nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ amen tũhoe tondũ wa kanitha Ngai we mwene hinya wothe na wa hingo ciothe We wiki wĩkaga maũndũ manene marĩa mageganagia. Tũgũgũthaithĩra ta bishop witũ, makĩria tũgĩgũthaitha nĩ tondũ wa diocese ĩno itũ ya Mount Kenya West, ona bishop witũ na arĩa angĩ othe matungataga hamwe nao, ona arĩa maroraga maroho ma andũ, ona andũ arĩa maroragwo nĩo. Ũmaikũrũkĩrie roho waku ũmahingũrĩre mawĩra, na ningĩ nĩgetha magũkumie

mwathani agocwo maũndũ marĩa marĩ kuo mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ maingĩ kwenda kũmenyithio sande ĩno ĩroka tithing sande na andũ nĩ marerwo merutĩre nĩgetha tũhote gũtuĩka wa gũteithĩrĩria kanitha gũkũ ũthiĩ na mbere na athuri

gũkambĩrĩrio Monday nĩgetha andũ mahingũrĩrwo gũthiĩ na mbere, na Monday ngwambia ũtikarĩri nĩ andũ a committee members oindi ta ikũmi na ĩmwe, narĩo Wednesday nĩ maka visit andũ arĩa arwaru na nĩo executive igakorwo igĩthiĩ na mbere, narĩo mweri kenda nĩruo gũgakorwo kũrĩ climax. Davies nĩho maumĩrĩte aingĩre ma kontribuiti magana ngiri igĩrĩ sorry nao athuri ma kontribuiti ngiri ithatũ na arĩa ma still arĩa maraheana indo cia gũteithĩrĩria andũ arĩa matarĩ na gĩa kũrĩa still no iramũkĩrwo thĩinĩ wa kanitha-inĩ na no maraheo, nao arĩa marenda kũbatithĩrio ciana Nao nĩmarerwo mone mũtungatĩri na nĩgetha mabange ũrĩa makũrutirwo wĩra ũcio wao. Nao arĩa angĩ nao marenda kũigĩrĩrwo moko meyandĩkithie kũrĩ Evangelist witũ nĩgetha nao maharĩrĩrio nĩũndũ wa kũigĩrĩrwo moko we witũ amũrathime.

rĩu nĩ mangĩakumirio na thutha ũcio rĩtigara ikahingũrĩra igĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩĩ ndĩrenda kuga jesu kristo nĩ aratwĩtia kĩrĩa kĩnini tũrĩ nakĩo nĩgetha akĩrathime

ici ciamũkĩre itwĩke kĩririkania kũrĩ we atĩ nĩtũkwendete na nĩgetha ũtũrathime. Tũkũririkana o na andũ aitũ, Mwathani, arĩa marĩ mĩciĩ na arĩa matarahota gũka thĩinĩ wa nyũmba yaku makinyĩrie wega waku kuo. Tũkĩririkana o na angĩ marahĩtũkĩra mahinda maritũ ma ũtũũro ũyũ, Mwathani, ũmaiguĩre tha na wĩtĩkĩre kũmarathima na wĩtĩkĩre kũmahĩtũkia mahinda macio maritũ ma mĩrimũ, o na ma gũcaya, o na ma kũnyamarĩka,